Mae gyda ni westai arbennig iawn nawr, neb llai na Dafydd Iwan ei hun, sydd wedi dod yn eicon i'r gêm yng Nghymru bellach. Uh, croeso i chi, Dafydd. Diolch yn fawr, Iwan. Yn bersonol, sut ych chi'n teimlo bod y gan yma o hyd wedi cael ei dewis fel anthem i'n tîm cenedlaethol ni? Wel, mae, mae wedi bod yn daith um, dros gyfnod hir, dwi'n meddwl. uh, lle mae'r gan wedi cael ei chanu gan genogwyr ac yn wir gan aelodau o'r tîm ers rhai blynyddoedd. Ac um, felly ofynodd i fan Ian Gwyn Hughes fi i ganu cyn gêm Austria ac oherwydd ymateb y dorf, dwi'n meddwl bod y dewis wedi bod yn weddol automatig wedyn, ynddo? Am fod y tîm mor gefnogol iddi, a'r cefnogwyr yn amlwg yn, yn licio chanu hi. Uh, diolch. Ni'n siŵr bod chi fel Cymru gyfan yn disgwyl mlaen yn fawr at gwpan y byd. Felly beth yw'ch ymateb chi i'r cyffro yma, felly cyffro unigryw achos so ni'n cael lot o gyfleodd fel hyn. Ni wedi profi ac sy'n Gymru ennill yn erbyn Ukraine am mis Mehefin, a felly penderfynu mae Cymru byddai'n mynd i Cwpan y Byd yn Qatar. Ie, yeah, wel mae'n gyfle bendigedig. Mae'n llwyfan, un o'r llwyfannau chwaraeon mwyaf uh, yn, yn y calendar. Um, mae'n debyg mae dim ond uh, y chwaraeon Olympaidd sy'n cymharu. Um, ac, ac felly mi fydd camerau'r byd yno uh, yn Qatar. Um, dwi'n meddwl bod dewis o Qatar yn wallgo ac yn hollol ddi-synwyr, ond uh, yno i gefnogi tîm Cymru fyddwn ni, ac i ddweud wrth y byd am fodolaeth Cymru. A mae'n gyfle bendigedig. Um, a beth dwi'n arfer dweud yw sut, pa mor bell bynnag ewn ni'n y gystadleuaeth, mae Cymru'n mynd i ennill o'r gystadleuaeth oherwydd uh, uh, bod yna fwy o bobl yn gwybod amdano ni, mi fydd yna fwy o bobl yn, yn gwybod bod gennym ni iaith arbennig, ac mi fydd mwy o bobl yn gwybod bod gynnon ni gefnogwyr sydd nid yn unig yn driw iawn i'r tîm ac yn frwd iawn yn eu cefnogaeth, ond hefyd yn gefnogol i'r iaith Gymraeg. Newn ni fynd nôl i Yma o Hyd. Mae'r anthem mas a ac yn gân o hanes Cymru wrth gwrs. Yy allech chi esbonio bach am hanes y gân arbennig hon? Wel, mi ganwyd yma o hyd allan o gyfnod um, gwael yn hanes Cymru, sef yr 80au. Um, oedd Margaret Thatcher yn brif weinidog, oedd hi am gair pyllau glo, cael rhan fwy o'r gweithfeydd dir, llawer iawn o ffatrioedd yn cael, oedd y ffermwyr y dan bwysau, yn yw, mi roedd hi'n gyfnod gwael iawn a llawer iawn o ddiweithdra, llawer iawn o ardaloedd, yn enwedig yng nghymoedd y de y ddwyrain, yn colli um, i, i, well, i prif weithleoedd, ac felly oedd diweithdra'n uchel ac oedd anobaith yn, yn rhemp. Um, oedd yn gyfnod drwg, felly oedden ni'n teimlo bod angen cyneuon i godi ysbryd, a dyna nithon ni ar y ddwy daith gydag arlôg ac efo caneuon fel Yma o Hyd. A mae Yma o Hyd wedi parhau yn nid yn unig yn bwysig i fi fel cân i orffen pob cyngerdd ers, ers dechrau'r 80au, ond hefyd fel cân i godi hwyl ac ysbryd a, ac um, uh, gobeithion uh, y Cymru. Ac Mae'r gân hefyd, wrth gwrs, yn berthnasol i, i unigolion ag i glybiau peldroed a clybiau rygbi ag unrhyw gymdeithas sy'n teimlo ei bod wedi cael amser drwg ond y bod ni wedi cwffio drwyddi, wedi sefyll ar yn traed a dweud digon yw digon, mae rhaid i ni, mae rhaid i fynd ymlaen i bethau gwell. A mae'n wir bod e'n codi ysbryd a, ac yn rhoi can Cymru, really, achos mae Cymru gwlad bach i ni, ynddo fe? A um, mae fe'n bloeddio i'r byd bod ni yma o hyd. Uh, felly, yn chi'n bersonol nawr, siwt ddechreuodd uh, chwant chi i gyfansoddi? Wel, um, mi, mi ro'n i yn ddigon ffodus i fod yn ifanc pan oedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dechrau yn 1962, ac oedd y teimlad yn gryf iawn bod rhaid ni wneud rhywbeth dros yr iaith, dros Gymru, i sefyll ar yn traed ac i uh, roi statws swyddogol i'r iaith Gymraeg, cael Cymraeg ar arwyddion, Cymraeg ar ffurflenni, Cymraeg yn yr ysgolion, Cymraeg ar uh, teledu a radio, felly oedd na ddigon o ymgyrchoedd o'n blaenau ni ac oedden ni'n teimlo mae rhaid ni newid y byd, mae rhaid ni newid pethau a ni fedrith wneud hynny. Ac felly, mewn ffordd, mi roedd yma o hyd yn rhan o'r adfywiad yna, y teimlad yna bod ni'n gallu newid newid pethau yng Nghymru. Ac um, dwi wedi bod yn ffodus iawn o gael byw drwy'r cyfnod sydd wedi gweld Cymru yn sefyll ar ei thraed, yn sefydlu Senedd yng Nghaerdydd, yn, yn cael statws swyddogol i'r Gymraeg a'i gweld hi'n tyfu yn yr ysgolion a'r teledu ac yn, ac yn y blaen. Felly mae wedi bod yn gyfnod bendigedig a gobeithio bod yma o hyd yn, yn cyfleu y gobaith yna bod, ni, bod ni wedi dod drwy'r cyfnodau anodd ac mae yna obaith gwell i'r dyfodol. Sonioch chi gynne bod am y feirniadaeth sydd wedi bod o ddewis Catag uh, fel lle i gynnal cwpan y byd, ond ydych chi'n um, disgwyl mlaen at ymweld â Catag? Wel, ydw, a

Um, ac mae'r byd wedi cael clywed am yr holl broblemau sydd yn ei uh, ffordd o fyw. Er enghraifft, mae'r byd wedi cael llawer iawn mwy o wybodaeth am y ffaith bod um, hoiwon ac yn y blaen ddim yn, ddim yn cael ei, ddim yn cael ei rhyddid, bod merched ddim yn cael ei, ei rhyddid, bod, bod gweithwyr tramor yn cael eu camdrin. Yn yw, Mae yna lot o bethau da am Qatar, dwi'n siŵr, ynddo. Ond mae yna lawer iawn o wendite yn y ffordd maen nhw'n uh, yn ymarfer i crefydd. Ac, um, a dwi'n dwi, dwi credu bod, bod nhw, os rhywbeth, o'r cwpan y byd yma, yn edrych na cael ei dyrchafu, maen nhw'n mynd i gael spotlight ar y hyn sydd o'i le ar ei ffordd nhw o fyw. Felly, dwi'n edrych ymlaen i weld os dros yn hunan beth sydd yn digwydd yno, ac ond wrth gwrs yn benna tro yma, byddai'n mynd yno i weld Cymru yn gwneud i gorau dros ei gwlad ar y maes pêl-droed. Ble mae yma o hyd yn gadael yr iaith Gymraeg? Wel, mae, mae'r Gymdeithas Pêl-droed wedi gwneud gwyrthiau dros y y deg bymtheg mlynedd ma, ers marw Gary Speed a dweud y gwir, maen nhw wedi gweithio'n raddol ac yn ddistaw ac yn galed uh, ac yn fwriadol dros ddod â'r Gymraeg i mewn i nid yn unig i fyd y peldroed ond i fyd um, cyhoeddus Cymru ac maen nhw wedi gwneud hynny mewn ffordd effeithiol iawn, gadael i'r cefnogwyr arwain ac, ac uh, galw'r dewis y gan mewn ffordd, ynddo. Yn yw, mae, mae, mae, um, mae, mae, mae'r hyn mae Cymdeithas Peldroed Cymru wedi gwneud, wedi gwneud llawer iawn dros yr iaith Gymraeg, ac yn rhoi platfform i ni i, i, i ddweud wrth y byd bod, y, bod yr iaith Gymraeg bellach nid yn unig yn fyw, ond bod hi'n rhan o fywyd modern Cymru gyfoes, ac mae, mae'n deimlad bendigedig i fod yn rhan o hynna, a dwi'n codi nghap i'r Cymdeithas Bêl-droed. Felly, fi'n siŵr o fyddech chi'n cefnogi um, newid enw Tîm Cymru yn swyddogol i Gymru yn hytrach na defnyddio Wales? Wel, ydy, mae yna lawer o bethau'n digwydd. Chwn, polisi Cymdeithas, um, Cymdeithas Peldroed Cymru yw nid cyfeithi pob peth yn slafaidd uh, o Gymraeg i Saesneg neu o Saesneg i Gymraeg, ond defnyddio'r Gymraeg yn sefyll ar ei thraed ei hun, er enghraifft ar ôl yr Euros ynde, crysau i bob un o'r tîm yn dweud diolch. Oedden nhw'n rhoi thank you dan yma, jyst diolch, achos mae pawb yn unwaith rhaid gofyn beth di diolch, ac unwaith bod chi'n gweld bod diolch yn golygu uh, thank you, yn yw does yma angen gofyn eto. Ac mae hynna'n wir am diolch i'r Wal Goch, uh, defnyddio'r Wal Goch, defnyddio Cymru, yn yw, a heddiw o'n i'n clywed ar newyddion bod Parc Cenedlaethol Eryri yn mynd i ddefnyddio Eryri a'r Wyddfa yn ytrach na Snowdon a Snowdonia. Wel, pam ddim? Hynny yw, un enw sydd gen bob un ohono ni, um, Dafydd ydw i, neu David, felly mae'n ma, ma, ma, ma bwysig bod yr iaith Gymraeg yn sefyll ar ei thraed ei hun, ac mae'n wych cael cefnogaeth y Gymdeithas Beldroed yn hyn o beth. A dwi wedi cwrdd â Noel Mwni, ac er i fod o'n wyddel, uh, heb ddim Cymraeg yn efo bron, mae o'n deud Cymru bob tro yn lle Wales. Ie, ond ni wedi sôn am y bach o tîm fyna. Ni wedi uh, gweld lluniau o chi yn y, gyda'r tîm tipyn. Sut oedd hi'n teimlo i fod y, y misg y chwaraewyr mwyaf enwog y byd yn nhîm Cymru, a nhw yn eich trin chi fel cyfaill neu fel rhan o'r tîm os lycech chi? Wel, mae uh, deimlad bendigedig yn yw pan fydd rhywun yn cwrdd â tîm fel yna o bobl sy'n chwarae uh, uh, y gêm ar y lefel ucha. Um, be mae rhywun yn cael y teimlad ydy bod rhywun chi mewn cwmni arbennig iawn sydd dim yn sefyd, ddim yn unigolion, ond yn bobl sy'n gweithio ac yn chwarae iddyn nhw, iddyn nhw i gilydd, ac, ac er mwyn cyrraedd y nod efo'i gilydd. Ac mae hwnna'n deimlad bendigedig bod yng nghanol tîm o bobl sydd yn ymroi i lwyddo fel tîm. Ac er bod rhai o'n nhw'r ymysg y chwaraewyr mwyaf cyfoethog yn y byd yn yw, doedd na ddim egos na, doedd na ddim unigolion uh, hunan ymwybodol yno, ond pobl gyffredin oedd yn, yn siarad fel, fel cyfeillion ac oedd hi'n hyfryd i, i cyfarfod nhw a dweud i gwir. Dafydd Iwan, diolch yn fawr iawn am ymuno dyn ni um, heddi a um, joiwch mas yn cytag, siwgnes saff i chi allan. Um, diolch yn fawr i chi. O, diolch Ifan, a pob hwyl i dywaith di efo uh, uh, papur lleol ac efo'r efo uh, uh, casglu newyddion lleol. Um, mae, mae Llamed wedi bod yn ganolfan bwysig i Gymru ers blynyddoedd ac um, dwi'n gyfarwydd iawn wrth gwrs a llywydd uh, uh, Senedd uh, um, Elin Jones, a dwi'n edrych ymlaen i glywed mwy o'ch hanes chi yn y dyfodol. Pob hwyl. Diolch.